די וואך איז פרשת חיי שרה, ס'איז געווען א מעשה ביי איינע פון די גערער רעבעס, ס'איז געווען פאר ראש השנה, א חסיד קומט אריין און זאגט רבי, איך קען נישט אויף האבן מחשבות זרות א גאנץ יאר, וואס טוט מען צו דעם? האט אים די רבי געזאגט, ס'איז דא א גרויסע סגולה, אז טאמער גאנץ ראש השנה טראכט מען נישט פון די ווארט עפרון, האט מען נישט קיין מחשבות זרות א גאנץ יאר. און דער חסיד האט געטראכט צו זיך אקעי, זיך מקבל, נישט צו טראכטן פון די ווארט עפרון, ער האט געמיינט די עפרון מוז זיין עפעס א כח א טומאה צו א שד, האט דער רבי געזאגט מען זאל נישט טראכטן פון עפרון, ער גייט נישט טראכטן גאנץ ראש השנה פון עפרון. עס קומט מוצאי ראש השנה קומט ער צו לויפן צום רבי מיט א געוואלד, זאגט דער רבי, איך האב נישט געקענט אויפהערן טראכטן פון די ווארט עפרון א גאנץ ראש השנה, אפילו ביים דאוונען האב איך געטראכט דערפון, וואס וועט זיין, איך וועל האבן א יאר פול מחשבות זרות. האט דער רבי זיך צושמייכלט, זאגט דער רבי, וואס מיינסטו די ווארט עפרון איז? ס'איז נישט קיין כח הטומאה, ס'איז נישט קיין שד, ס'איז נישט גארנישט, זאגט ער, ס'איז די ווארט עפרון איז א נאמען וואס שטייט אין די תורה אין פרשת חיי שרה, ווען אברהם האט געוואלט קויפן א פעלד צו באגראבן זיין ווייב, איז ער געגאנגען קויפן די מערת המכפלה פון עפרון. און וואס איך האב דיר געמיינט צו זאגן מיט דעם איז, איז צו ווייזן פארוואס זאל א מענטש טראכטן פון עפרון, חוץ ווען איינער לערנט חיי שרה אדער די סאבדזשעקט טראכט ער נישט פון עפרון, וואס איז עפרון? סך הכל א נאמען. איז וואלסטו נישט אויך געטראכטן גאנץ ראש השנה פון עפרון, ווייל דו האסט געטראכט נישט טראכטן פון עפעס. סאו איך האב דיר פשוט געוואלט ווייזן, פארוואס א מענטש האט מחשבות זרות איז ווייל דו שלאגסט דיך מיט דיך אליין. סאו די ווארט איז א מורא'דיגע ווארט, ס'איז א מורא'דיגע טיפע ווארט און ס'איז זייער א אמת'ע זאך. יעדע מענטש אויפן וועלט האט מחשבות זרות. יעדע מענטש אויפן וועלט האט ארירים עבירה. די גמרא שרייבט עס אפילו, יעדע מענטש האט יעדן טאג ארירי עבירה. קענסט דיך נישט מציל זיין פון נישט האבן די ארירי. אבער. ווען א מענטש גייט און ער שלאגט זיך מיט זיך אליין, און ער פרובירט נישט צו טראכטן דערפון, דעמאלטס האט די מחשבות זרות, האט עס א כח אויף אים. דאס איז די כח וואס מחשבות זרות האט. ווען מחשבות זרות קומט אריין, וואס מען דארף טון איז, לאז עס גיין. ס'איז אריינגעקומען, מען זאגט אין ענגליש, בי אוועיר אוו איט, אקעי, איך ווייס איך האב די מחשבות זרות, טראכט צו דיר, איך וויל נישט טראכטן דערפון, און הייב אן טראכטן פון עפעס אנדערש. און אזוי גייט עס אוועק. עס קומט אריין נאכאמאל, טוט מען עס נאכאמאל. אבער מיט דעם וואס א מענטש גייט און ער שלאגט זיך מיט זיך אליין, אוי, מען טאר נישט טראכטן דערפון, דורך דעם גייט ער און ער באשאפט די מחשבה. דורך דעם איז אזוי ווי מען זאגט, הי קריעטס איט, עס ווערט געבוירן פון ניי יעצט די מחשבה. סאו די עצה איז נישט זיך צו גיין און שלאגן מיט זיך אליין, און טרייען אוועקצופושן מחשבות, מען קען דאס נישט טון, זייטס איז אוועקצוטראכטן דערפון. איך וויל נישט טראכטן דערפון, לאז עס גיין. און ס'וועט אוועקגיין פון זיך אליין. ס'וועט צוריקקומען נאכאמאל, זאלסט עס נאכאמאל אוועקטראכטן דערפון. נישט אוועקפושן, אוועקטראכטן דערפון. איך טראכט יעצט פון עפעס אנדערש. איך וויל נישט טראכטן דערפון. כ'האף ענק אלע פארשטייען. האטס א גוטן טאג.